Dem baş hûn çawan ez hêvî dikim hûn tev te baş bin îro vîdyoke nû min ji wer hazir kiriye îro vîdyoa me ser çawa em ê panîr çêkin vîdyoa min ji bo kebaniyê nû ne ê nû zewicî ne keçikê nû ne diya min û diya diya min û diyê we jî zanin panîr çêkin lê em ser ev keçikê nû ê zewicin çawa panîr çêdikin dikevine tayê de îca werin em ê bi hevdû re

Velatkine tiştekî weke baxçika penîr heye û dû vira du roj sê roja dibînî heta ew av dadikevê û dû vira penîr ceme çêdibî. Û heye jî vê carê ê min min hezir xwest bi rastî. Wilo jî çêkiriyo wilo jî. Kêfam tê wexta ez li malê çêdikim lê wextê min nebû min vê carî hezir xwest bes min li malê wilo qet kir. û min xwe hêjî kir. Tê çawakê piştre, tê panîrê xwe ênê, tê qetkê, ez qetê wilo çê dikim. Û piştre jî tê xê beroşekê, tê xê legenekê de û tê xuya gir ku hebê, xuya dê jî çêbê bes çêtir e ku xuya gir hebê. Û tê gelekî xuyekê û tê her serê çiqasî jî dikaribê carekê di lev dê.

û em ê lef xin em ê xwe lef xin heta ew xwe navê avê de bihelê û dûvira em ê gazê pê xin wê av gerim bê û piştre em ê çina tiştekî dî Ana av dikelê em ê çawek em ê gazê pêşî kêm bikin û dûvira em ê panî birdin. Me gaz kêm kir. Em ê panîrê xwe jî nêzîkî gazê kin. Ana bismillah. Em ê birdin.

Ma xas kêm kir ma panîrê xwe berda binê beroşê em gelek neberdayê de beryayê xwe reh bê li vir me xas hilda ne gelekî qewî û ne kêm jî normal ana kelek di kelweriyê de em ê panîrê xwe derxin ez ê ba demînim heya bikele ez love kir. Sifriya xwe hazir kir ji bo spanîr derxim. Ana wilo xuyatkî kelek hatiye de ez ê niha hinekî dîmînim û ez ê e, panîrê xwe derxim. Wilo me e, derxist ana me Hinekî dî jî xiniyê da razê em ê kêm bikin û em ê panîrê xwe birdine binê berojê û weke min got cara din em riya wê teng nakin ji bo xweşik bikelî û dûvira niha piştre em ê razê hildin û em ê hêlin bikelî.

Panîrs gelê maşa Allah ewe rû jî bi serketî ye li vir jî ev panîr maye ev neqil maye wê xilas bê û li vir panîrê êm kelandî mugvaşt maşa Allah gelêlekî xweşik derketiye ez ê bîtikim keçikê delal min biceribînin cara ewelî jî bê Tiştek jê re nabê, çek te'ab jê re dibe û ne zehmet e. Ez hêvî dikim hûn biceribînin. Ez ê penîr jî xilas dikim û wezê êm. Ez ê lo vegerim ji bo em tiştê mayî jî çêkin ava wê. Gelek em ava wê jî bikelînin. Heta hingî ez ê lo vegerim. Ana, em ê avê kelênîn ji bo panîr. Em ê çawa kin? Ava Henefî gerek av cemidî bê û xoya gir bê. Xoya gir bê, xoya hûr jî çêdibî. Nikarin hêkê jî hûn werênin, hêkekê hûn bixine binê beroşê de û dûvira hûn xê bixine beroşê de û hûn lefxin heta ew xê werê helandin. Guhek hata banî. Ev nake inu çorbûna wê avê temama. Lê ê min ez ê wilo çêkim. Bêhêk gereke ne çorbê gerek gereke gelekî çorbê. Panîr kengî xira dibe hinekî dibêjin panîrê me piştî sê çar roja xira dibe nerm dibe tê avêtin. Kengî ew çîka wê di vê halê de ye. Û niha ev xwe tiremîz da girt. Em ê vî rengî wilo bi şeklekî girovar tiremîzê me çi rengî bî bê me wilo heya tişî bî. Niha ez ê dagirim û ez li ve girim çaxê avê. Wilo me penîr rast kir di qedremîzî de û me av jî berdayê de. Av jî gelekê bi ser penîr kevê û em ê daviyeyê kirin.